Här Wagner, Dir huet d'Wuert. Merci, Madame Presidentin. Bon, ech wäert den Historique net maachen, deen ass e puermol gemaach ginn. Mir mengen, datt dëse Projet de loi historesch ass, well e mat enger Praxis brécht, déi vu villen zu Recht als archaiesch ugesi gëtt. De Katholizismus ass weiderhin zu Lëtzebuerg, eng vun aller, ënnert alle Relioune majoritär Relioun, mee si ass awer net méi déi absolut dominéierend Konfessioun, esou wéi dat nach konnt virun e puer Joerzingten de Fall sinn. Et ass eeben esou, datt hautzudaags, nieft der méi traditioneller reliéiser Minoritéit, déi d'Juddentum duerstellt, déi och eréischt duerch déi napoleonesch Gesetzgebung u sech hei zu Lëtzebuerg emanzipéiert gouf, Dausende vu Leit hei liewen, déi net nëmmen Eng Synagog besichen, mee och eng Moschee, eng orthodox Kierch oder ee vun deene sëlleche protestanteschen oder evangelischen Tempelen oder Versammlungsraim. An dann ginn et nach déi Mënschen, wahrscheinlech d'Majoritéit, déi guer keen Tempel besichen. Dat ass eben esou, dat ass net ze beurteelen. Wou 1809 déi den Dekret, déi Regelung vun de Kierchfabricken, koum, war déi Relais-Situatioun natierlech fundamental aneschters. Lëtzebuerg huet als Nationalstaat net bestanen, a souguer an dee vun de stramme Katholiken deemools an hautzedags nach ëmmer esou verruffenen Empereur huet hinnen awer trotzdeem e Privileeg accordéiert, deen iwwer zwee Joerhonnerte bestanen huet. Den Empire gëtt et net méi, Lëtzebuerg ass en onofhängege Staat an et ass net méi esou, datt een eng sozial Marginaliséierung misst befierchten, wann een ëffentlech säin Onglawen matdeelt oder wann ee sech sonndes moies net an der Mass weist. D'Mënsche sinn awer net méi kal ginn hautzedaags. Si kënnen hiert Liewe mat méi individueller Fräiheet gestalten a mir profitéieren all dovunner. Mee si engagéiere sech nach vläit net méi esou vill an enger Kierch, och wann dat net ze verdamen ass, mee vläit an enger ONG, an enger Associatioun, an enger Gewerkschaft. A fir déi ganz Schrulleg, do ginn et och nach politesch Parteien. An dat ass och ganz utile. D'Mënschen investéieren Zäit, si investéieren och Geld fir d'Allgemengheet. An dobäi muss een och wëssen, datt d'Zäit ëmmer méi knapp gëtt. An dat huet natierlech och en Impakt gehat op déi kathoulesch Kierch. An dat liest een d'ailleurs och am Communiqué vum Syndikat vun de Kierchefabricken, dee schreift, ech zitieren, et ass e bëssen schonn hei ugedeit ginn, wann een als Leschte schwätzt, muss een all Kéiers soen, et ass schonn ugedeit ginn,

Déi seet selwer, wéi dramatesch d'Situatioun sech verännert huet a gëtt esou zou, datt och d'Ferveur ënnert de Katholicke staark ofgeholl huet. Schonn nëmmen aus deem Grond konnt de Status quo vun enger privilegiéierter Situatioun fir déi kathoulesch Kierch net verbleiwen. A wann een e puermol liest, wat de Syfel behaapt, e puer Mol wierklech an engem relativ aggressiven Toun behaapt, et giff ëm eng Diskriminatioun goen. Här Bodry ass och schonn dorop agaangen, et ass scho quasi eng Frechheet par rapport zu aner reliése Communautéiten. Et geet guer net ëm eng Diskriminatioun, et geet ëm e spezielle privilegiéierte Status, deen ofgeschaaft gëtt, dee méi zäitgeméis gemaach gëtt. An da verstinn ech einfach net, inwiefern dat eng Diskriminatioun misst duerstellen par rapport zu aner reliéise Gemeinschaften, déi deelweis, muss ee vläicht och unerkennen, e bësse méi lieweg sinn. Dofir, mengen ech, war et och ze rechnen, datt iergend eng Kéier déi privilegiéiert Situatioun Giff vergoen domawaer ze rechnen an ech mengen ech ka mech och gudd erënneren et si jo hei nach ëmmer Leit déi am Stater Gemengerot sëtzen an am Schäfferot sëtzen, ech sutz och eng Zäit dran a schons 2011 huet et domadder ugefaangen datt et komplizéiert ginn ass fir Majoritéiten ze fannen, ze bastelen am Gemengerot, fir iwwerhaapt nach déi Konten z'aviséieren. Den deemolege Buergermeeschter an haitege Premier, deen dat och schonn ugekënnegt huet, ass och scho gesot ginn, huet sech mat de Kierchfabricke getraff, meng ech souguer mam Äerzbëschof, fir doriwwer ze diskutéieren. Et ass jo elo net, wéi wann dat elo vum Himmel gefall wier. An ech mengen, et si souguer e puer Gemengeréit, déi hätte am léifsten dogéint gestëmmt, mee, Si hu versicht nach sech z'enthalen oder eben dofir ze suergen, datt nach duerchgeet. Also, ech mengen, déi Reform ass net vum Himmel gefall. An da muss awer och, musse sech gewëss Leit awer déi Fro stelle loossen, de Syfel muss sech déi Fro stelle loossen, wann een aner Saachen hätt kéinte maachen, wann aner Modeller méiglech gewiescht wieren, ënnert de Kierchefabricken, Mutualitéiten an esou weider. Ech weess net, inwiefern do d'Regierung do misst agräifen an inwiefern den Här Kersch misst Äerzbëschof spillen, dat wier nach eng nei Roll, wou mer eis staark doriwwer giffen erstaunen. Mee firwat si se net déi, wat, wat hunn d'Kierchefabricken, wat huet de Syfel gemaach an deene leschte Joren, obwuel se woussten, datt iergend eng Kéier eppes kéim? Wat huet d'Kierch gemaach? Wat hunn d'Kultusministere vun der csv gemaach? Näischt, näischt, näischt! Et ass ni eppes geschitt. Bah, elo gëtt tranchéiert.

Ech wousst net datt ee Wäirauch kéint dämpen, mee ech wäert dat nächst Kéier, ech wäert et einfach eng Kéier versichen, dat schéngt da vläit interessant. Et brauch ee just de Syfeld ze zitéieren, fir se selwer ze diskreditéieren, well mat sou enger. Mat esou enger Argumentatioun, also ech wéilt keen nach vu Côté mech esou verteidegt, well dat ass sécher, dass nach geklakt gëtt. Ech mengen deen Toun, dee seet schonn alles aus. Mee et muss een awer wëssen, éierlech gesot, virun net all ze laanger Zäit war et nach an dëser Gesellschaft verpönt a komplizéiert, wann ee sech am Marsch vun der kathoulescher Kierch of der vun der kathoulescher Institutioun positionéiert huet. Ech hunn dat glécklecherweis net erlieft, mee anerer. Mä Sensibilitéitskolleg, de Serge Urbany, huet mir och schonn erzielt, vue datt hien jo net an der Kierch gebuer ass, gouf als Kand, an ech mengen dat ass anere Leit och vläit aus där Generatioun geschitt, als Judd vernannt, wann een dovun ausgoe kann, datt dat natierlech eng Insulte wier, wat et jo net ass, nëmmen well en net gedeeft war. Also. Ween huet deen een diskriminéiert, marginaliséiert, ënnerdréckt? Ech mengen, do misst een awer nach laang driwwer diskutéieren. Et geet wierklech net dorëms, elo d'kathoulesch Kierch wëllen duerch de Kakao ze zéien. Mir fannen antireliéis Hysterie genau esou penibel wéi ultrareliéis Hysterie. A wann déi reliéis Ferveur esou staark ofgeholl huet, Wat net onbedéngt vläit souguer de Fall ass, ech weess net, mee ech hunn net den Androck, datt dat de Fall ass an aner reliéise Communautéiten, et muss een sech awer vläit heiansdo déi Fro stellen, da misst d'kathoulesch Kierch sech vläit och selwer am Spigel kucken. An ech sinn dovun iwwerzeegt, datt wann déi kathoulesch Institutioun méi Demut, giff opweisen, datt hiert Bild an der Gesellschaft sech zum Positiven vläit och géif veränneren, och bei de Katholiken, déi sech an dëser awer arroganter Attitude net erëmfannen. Et ass kee Komplott vu Freimaurer, et ass net dem Satan seng Schold, et ass net der Gesellschaft hir Schold, déi genau sou wéineg egoistesch a materialistesch ass a Wierklechkeet wéi virun 1000 Joer esouguer. Ech mengen, hautzedaags si just vläit gewësse Saachen erlaabt, déi Mënsche virdrun gäre gemaach hätten. Et ass net ëmmer deenen aneren hir Schold. Et ass vläicht och eng gewësse Flemm vis-à-vis vun enger Institutioun, déi net ëmmer zimperlech och mat hiren eegene Scheefercher ëmgaangen ass. An dat ka vläicht och erklären, firwat déi Ferveur net méi sou grouss ass. Ech mengen, dat hu schonn e puer Virriedner gesot, dat doten ass eng Chance u sech och fir déi kathoulesch Institutioun, fir sech vläicht méi erëm, An wahrscheinlech, jo, ech mengt ginn der och souguer an der Hierarchie, déi gesinn dat schlussendlech an. An ech mengen dat net ironesch, ech mengen dat éierlech. An schlussendlech, et muss een awer och soen, d'Parteien, déi kréie jo och Sue vum Stat. Mee mir musse wéinstens beweisen, datt mer eis zu 50 Prozent selwer kënne finanzéieren, an dass och nach proportional zu de Wahlresultater. Dat heescht, et muss een, et sinn 25, nach manner, maja, ëmmerhin, an dass proportional, ech sinn net den Trésorier, glécklecherweis, an et muss een natierlech och Wahlen, also Wieler iwwerzeegt kréien, well dass proportional gesinn. Dat kënnt net einfach esou vum Himmel gefall. Aus all deene Grënn wäerte mer dofir och eis Zoustëmmung dësem Projet de loi ginn. Soen Iech Merci. Merci. Den Här Wagner als lescht ageschriwwene Riedner hunn ech den Här Claude Wiseler.